Yɛde mo ba awura straight to Accra High Court. Ɛnɛ Chairman Wontumi ne ne lawyers akɔ akɔpie mu wɔ Accra High Court. Chairman Wontumi ɛna ano ada yɛ ba ɛba bɛ breaki ɛde maa mo sɛ ɛyɛ ne application a ɔ filee sɛ nka court no ɛnhɔɔte ne trials no yɛ bɔ ɛde to go. Na ɛnɛ ɔmo kɔkɔ pie mu ɛwɔ court no Attorney General and Deputy Attorney General wɔn a instruct court no sɛ with eh, immediate effect no wɔn mfa nconvict ɛyɛ chairman wɔntumi. Abusua, asɛm ato chairman wɔntumi. Ɛna ɔkɔkɔ pie mu wɔ court no, according to chairman wɔntumi lawyer no, ɔsɛ ɔdwene nneɛma bi ho a ɔnte aseɛ na Ɛyɛ the Deputy Attorney General a instructe anaasɛ a ɔda ɛyɛ the High Court sɛ ɔmo nconvicte kyɛ ma wɔntumi animanimyɛ a abusua ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na mmerɛ bi according to Kevin Taylor no ɔba ɛde nsɛm bi ɛba bɛtoo dwa sɛ ɛyɛ kyɛ ma wɔntumi ne ne lawyers no ɛɛplay tactics bi a saa tactics no ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɔmo case no ɛkɔ kɔ pie mu ɛwɔ the Appeals Court Ne lɔya no nso reka sɛ wɔafaele application de akɔ akɔpie mu wɔ appeals court but appeals court no a wɔde application no akɔ akɔto no, wɔnnya nhyɛɛ aseɛ sɛ wɔreyɛ ho, wɔredi ho dwuma. Enti na nnɛ wɔkɔ kɔpie mu wɔ High Court a the Deputy Attorney General reka sɛ ɛyɛ sɛ court no convict Kyeremah Wontumi no. Ɔno a watena ase adwene ho a ɔnte aseɛ. Mom yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔ tie nsɛm a Kyerɛma Wontumi ne lawyer Andy Appiah Kubi de too dwa after court proceedings no. Wonsubscribee a subscribe na hete on the notification bell sɛdeɛ ɛbɛyɛ a any updates bi a ɛbɛdrop no wo nso wo nsa bɛtumi aka bi. Aha yɛ Gossip Politics TV so. Meda mo ase.

And having filed it, we thought that it was necessary for the court to stay until uh, that application is heard in the Court of Appeal. So it is not a failure not to file, but it was a decision not to file. Thank you, nka bɛka ne sei nka bɛyɛ ne sei na wahunu sɛ yes ohu hia ɛma ɔmanfoɔ ohu hia ɛma ɔman ghana mpontuo. Na ɛnɛ me nkyɛre ho yɛkɔ ne pepa pepa tɛwtɛwtɛwtɛwtɛw na yɛahyɛ adwuma no ase nneɛma bebree over the weekend before weekend nneɛma bebree sisisi demolition exercise akɔ so ɛwɔ akra ha osu Wɔn si akɔ agyei fisheries site hɔ nom baabi. Ɛna fuel prices nso ɛrekɔ soro akɔ soro a but ɛm sɛ negotiations bi ɛrekɔ so US Israel Iran war. Wɔn nya ntumi emiti ɛne deadline biara yɛ a wɔn betumi asizi eh, fire biara sɛdeɛ ɛy bi saa ɔsena kyɛ sɛ nam wiem nam wiem oh seriously. Asian countries, Arab countries, duru baabi na sɛ wohwɛ a wotumi hu sɛ wɔn a wɔbɔ nyame anim ni. Wɔn a wɔbɔ paa sɛ wohwɛ na sɛ wohwɛ nneɛma a ɛrekɔ so asukuufoɔ nkora a yɛkum wɔn nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase a na sɛ wote ɔman bi te sɛ wowɔ African continent African continent kora nyɛ baabi a na emu dwo wowɔ ɔman Ghana mu a na wɔda Nyankopɔn ase Wohwɛ missiles a ɛnam wiem, deɛ ɛnam wiem ɛkɔ a ɛba. Na menim sɛ ntɔkwa no, ntwa nso deɛ yadeɛ deɛ na nipa fa no kɔ a. Nneɛma a ɛnam wiem yi, mframa a ɛbɔ wɔ wiase yi, ɛne yadeɛ ni aduro na ɛnam. Bi na Ebola, Ebola sii wɔ Africa ha sei. Mɛ nipa Sierra Leone nom, eh, other countries no Africa ha nom, nkurɔfoɔ bebree wuiɛ a, ɛtrɛtrɛ kɔɛ. Because nneɛma a ɛnam wiem no, mframa a ɛnam wiem no, ɛnyɛ. ano ɔden nti ama fuel so prices nso akɔ soro na ɛnɛ sesei efiri na awɔtwe mu kwaa former maslok boss sɛde na ntamaklo ɔbɛlande Hmm. Ɛnɛ koraa memfa mfa he na memfa he na memfa nsi he fa. Mesrɛ mo monyɛ na mommɛyɛ ma ayi ne ma me wan na ɛyi afiri m'aso. Na mmom mefiri aseɛ de afiri nneɛma bi so. Asɛm wei ɛnɛ mestate aka ama NDC aban ahunu na matena ha sɛ yi aka sɛ 56 to uh, eh, 57 percent a President John Dramani Mahama ɛnyaayɛ election 2024 ɛbɛyɛ sɛ eighth ninth a madam jay mensah edeclare no president no that percentage no ɛna hɔnom a ɛtwɛn ndc foɔ election 2028 saa percentage no ɛna hɔnom a ɛtwɛn wɔn mo the number of seats yɛ a wɔn nyaayɛ yɛ a ɛnɛ kyerɛ sɛ wɔn kuta majority wɔn nhia wɔn kuta two thirds authority power a ghanafoɔ de maa wɔn 2028 election no saa power no tumi no yɛsi the sovereignty no tumi no ɛyɛ ghanafoɔ dea. Yɛn na tumi no kuta yɛn. Ɛnna hɔnom ɛretwɛn wɔn election 2028. Enti adeɛ biara a NDC government ɛyɛ biara no, ɛwɔ sɛ wɔn dwen ho yie. Adeɛ bi a NDC aban yi ɛyɛ biara no, saa adeɛ a yɛka a, ne yɛaka exchange rate, ɛna exchange rate, ɛna yɛ dollar rate, ɛna exchange rate no. President Mahama Mahu sɛ feasibility study ɛrekɔ so last week transport minister roads and highways minister rather honourable Kwame Agbodza Govins ɔne ne deputy ɛna deputy defence minister ne Ashanti regional minister ɛkɔ Asante Manyina Europe nsuo tumfoɔ sɛ tutu ɔkɔ brifi no Kumasi express highway Accra Kumasi ne nyinaa no ɔmo yɛ infrastructure deɛ ɛba deɛ a president Mahama ɛneɛ woyɛ number one Ghanafoɔ nyinaa gye wo tum. Infrastructure deɛ President Mahama akyinnyegyeɛ biara nni ho because ɛberɛ a crisis koro a ɛbɛtoo wo 2012 election petition whole year one year na wode gyina court after court pɛ energy sector power crisis ɛbɛtoo woɔ woyɛ adwuma unprecedented npp foɔ no akan twenty sixteen wɔn yɛ campaign na wɔn kɔ tɔɔ no nneɛma a wɔn ade wɔn ani hu yɛ no wɔn aka sɛ ban infrastructure it was unprecedented o yɛ adwuma road hospitals chip compounds bibiaa classroom blocks kyɛ sɛ facilities bibiaa o yɛ yɛ ba ghanafoɔ hu ne nyinaa ghanafoɔ ɛhyɛ red card they are basic things needs a sɛ wɔde nsa ka Na sɛ ɛretoa so na ɛrekɔ so a, na wohyɛ Ghanani no a ɔto aba ma wo no abufuo. Yɛwɔ baabi bebree a ɛka squatters ne nkurɔfoɔ akɔfa hɔnom de abɔ wɔn bo. Aban saase no da hɔ na nkurɔfoɔ akɔ akɔtenatena so. But me me me te hɔnom no na me redi ade no na mehwɛ videos no ano. Question baako a ɛbaa me tiri mu sɛ ah okay sɛ osu ako agyei fisheries hɔnom no Yɛse hɔnom no squatters afa hɔnom aboɔmbɔ, asaase no yɛ aban dea, yɛretu wɔn. Ramsar Site, Greater Accra Regional Minister Madam Linda, eh, Honourable Linda ayi, Oklu. Ramsar Site, nkurɔfoɔ properties, adwapadeɛ, yɛredwiri de agu hɔ. Sɛ NDC amma power a nka Ramsar site hɔ nom no ɔmanfoɔ a land no wɔn kɔtɔɔ yɛ a yɛtwitwa ama wɔn a wɔn asisi adwapadeɛ wɔ so nka wɔn bɛsi awie akɔ akɔtena mu. Mansions a ne wɔn si wɔ hɔ nom no previous government onim sɛ hɔ no ne kwan so wɔtwa tɔn but wɔn twa tɔn yɛ ɛyɛ ho documentation krataa nyinaa de maa wɔn knowing very well sɛ aha sei no Ramsar site hanom no, yɛntɔn, yɛntwitwa ntɔn, yɛnsi mansions wɔ ha, yɛnsi estate wɔ ha, yɛnsi bungalows wɔ ha. But sɛ NDC government ama power a, nka wɔn properties bi a wɔyɛ wɔ hɔnom biara no, project biara no, nka wɔn bɛyɛ awie. Aban no baayɛ no, let the system work. yɛn follow due procedure yɛdwene nkurɔfoɔ properties agu baa mete hɔ anom na medwene biribi sɛ sɛ okay demolition exercise kɔ so yɛtu nkurɔfoɔ nkurɔfoɔ invest sika billions of ghana cities ɛwɔ wɔn facilities mu wɔn properties mu wɔn projects mu yɛbu agu what about operation recover or loot oral. Twenty twenty five, Honourable Sam Okudzeto Ablakwa ne ne team, Martin Pebu ka ho, COP Kofi Boakye, retired, eh, former Auditor General Dom Levo, ɛna afei nso Yoko Boss mu nyinaa nom ka ho, Raymond Atta nom, wɔn nyinaa ka ho bi. te sii mmɔnten so. Yɛwɔ Ghana ha mo de report bae ɛsesa nsɛntwerɛfoɔ dii mo akyi ɛkɔɔ aban nsaase ahodoɔ so a former government appointees former vice president ka ho bi wɔn asisi mansions de asi soɔ one year ni wate sɛ yɛsɛ yɛbu obi dan agu da One whole year ni, afe ni, mentee da sɛ oral operations no a wɔyɛeɛ de ho report ma attorney general ma attorney general nso bɛyɛɛ press conference bɛbrifii Ghanafoɔ sɛ wa take over oral report wɔyɛ ho adwuma no. After a year ni, wɔte sɛ Ghana ha sei oral adwuma a wɔyɛeɛ no state land Airport akyiri hɔ, wofiri Major Mahama Road no so hɔnom, Spintex na wo ba. Me na metaa fa hɔ paa. Airport akyiri hɔ, ɛmi sɛ airport nsaase a, wɔn de abɛ Ghana Armed Forces fɔ koraa na ɛbɔ hyeɛ. Asaase no da hɔ no from 19 kɔdwo hoohoo, obia nkɔɔ so da. Asaase no da hɔ yantam tɛtɛtɛ, ɛyɛ state land, state property, ɔman no asset, adwapadeɛ, yɛntɔn. Vice President bi aba obi ankɔ so, Ministers bi aba obi ankɔ so, MD foɔ aba, CEO foɔ aba obi ankɔ so. But under Nana Akufo-Addo Doctor Bawumia, Doctor Bawumia nyaa saa asaase no bi asi dan, mansion, ɛnyɛ asɛm ketewa de asi so. John Gyinapɔ mo nua, yɛse yɛfrɛ no Professor Gyinapɔ, ɔno nso NPP aban mu no wɔn deɛ abusuakuo no wɔn di ha di ha. Wɔn sisi mansions former government appointees ɛsisi deɛ mi bisa ne sɛ saa state land na owura kɔ so labone cantonment land ne bi wɔ hɔnom a yɛsi yɛto yɛ value a ɛyɛ millions Ghana cedis yɛtumi twa bi tɔn mu obi hundred thousand. Fifty thousand, Labone asase, cantonment asase, yɛtumi twa maa obi fifty thousand, yɛtumi twa maa obi hundred thousand. Saa nsase no a aban nsase no a Owuraw ɛkɔɔ so, Honourable Samuel Okudzeto Ablakwa mo kɔɔ so no a na former vice president, former government appointees asisi adampɔn de asi soɔ no, moabu baako koraa agu? Mombu baako koraa nguiɛ. But ordinary Ghanaian te sɛ me Nana Ama, Afia Tagore, Mister Atwi dan yɛbɛbu agu sɛsi a because womɛyɛ womɛyɛ minister da womɛyɛ managing director da womɛyɛ chief executive officer da wo top politicians na yɛka ho asɛm wɔwɔ nka ho bi eti yɛbu nkurɔfoɔ dan gu but baabi a ban mu mpanimfoɔ alutu asase deɛ yɛn bu ngu. Sɛ nka yɛyɛ na Ramsar site hɔnom yi regional minister wobu gua yi ɛna state land nso a owura kɔɔ so a nkurɔfoɔ sisi adan agu soɔ no mo bu guo ɛyɛ ɛyɛ yi ɛna sɛbe mmɔborɔ wafoɔ ɛno a mehwɛ video no bi obi sɛbe bubu ani di sɛ wɔnam fam sei ɔsu ɛna nka mo tu wɔn mu na ma, ma set example ɛde ato hɔ sɛ yɛbaa yɛ mpo ɔman no adwapadeɛ yɛ a owura kɔɔ so no a Former vice president nom ne former government appointees afons ase no ɔmo adan a ɔmo asisi nyinaa yɛdwiri agu enti yɛde firi soro yɛde ba fam but always no temaamuni a ɔwɔ aseɛ no na ɛbrɛ ɔmo a ɔmo wɔ soro hɔ no deɛ ɔmo mbrɛ da ɛna Kwame A plus kaeɛ sɛ Ghana ha wonni sika a na wo dam ahiafoɔ na ɛdam wowɔ sika a wokɔ da mu a hɛ wo da mu nso wo nam

Eti over the weekend mehu sɛ Greater Accra Regional Minister akɔ hɔ afei member of pa hwɛ hwɛ so ɔho mesi mehwɛ video wei akɔ yi ɔnam fam yi ne wɔ osu wei ɔnam fam yi na wɔ osu wei n'ani ase nyinaa nisuo hwɛ nkurɔfoɔ baabi a wɔn teɛ menim sɛ bi a yɛama wɔn bi a some some weeks Yɛalɛtee wɔn sɛ hanom na mote no, yɛbɛtu mo de mo afiri ha. Yɛama wɔn deadline, yɛayɛ ara montu. Wɔtu ɛhefa na wɔrekɔ? Wotu wɔn no, nkodaa wom, mmaatan wom, abubuafoɔ wom. Sɛ wokɔ no akɔtu wɔn de wɔn firi saa osu eh, akoagyan fisheries hɔ no na sɛ wotu wɔn a, ɛbubu mpatadan na wɔn ti mu no wobubu na sɛ wodi gu na wotu wɔn a wɔn ni baabi akɔ ɛnu nti na wɔn a wɔn three months wɔn da so te hɔ wɔn a wɔn two months wɔn gu hɔ wɔn a wɔn one month wɔn gu hɔ wokɔ kyerɛkyerɛ ho sɛ aka one week no wɔn da so egu hɔ because wɔn ni baabi akɔ ɛhɔ ara na wɔn atena obi wɔ hɔnom a watena hɔnom years decades wɔn na watena wo ne ma ɔwɔ baabi kɔ ankasa bi ntaamudan mu na nka wɔda a. monsesa videos no nyinaa ngu so wodeɛ momfa videos no nyinaa mfa ngu so aho ɔkɔtɔ aduane bu dwoo ghana hanom ɛba deɛ a the vulnerable deɛ ɔyɛ mmɔborɔ wani no a ɔyɛ hia nu no ɔno deɛ yɛmmia ne sɛ yia yɛ yɛbɛmmia wo yɛbɛmmia wo ada videos no nyɛ yi ma sisɛ gu so Yɛbɛmia wo hwɛ baabi a nkurɔfoɔ asesa nneɛma agu. Saa nneɛma wei, hefa na wɔde rekɔ? Obi wɔ nom a wɔfiri ha a, wɔsan so akɔpɛ bea foforɔ bi a yɛabɔɔbɔ ntaabodan asan akɔ rɛnte. Ɔni sika a wohwɛ ntaabodan yi a, mesi wɔfiri ha sɛ yi a, ne next location ɛne sɛ wɔkɔ baabi a squatters no bi sɛ agu a yɛabobɔ ntaabodan no bi. Ɛhɔ ara ne ne next location. Onni baabiara kɔ, onni sika sɛ nkrandan, one room yi a, single room koraa a, efie, compound house a, wɔn nyinaa use one wash room, toilet and bath koraa, ebi wɔ hɔ a, ayi koraa nni hɔ a, wɔn pie kɔ abɔnten koraa kɔ dware tua sika koraa no, saa sika no wɔnni bi. Eti vulnerable no yɛyɛ a yɛ vulnerable no yɛ deɛ ɛbɛtɔ akɔso ne asɔfa na politicians a enjoy mesee fifty six percent twenty twenty four no ɛna hɔ nom ntwɛn NDC foɔ o saa nkorɔfoɔ wei nom a wɔn soso wɔn kɛtɛ ɛsoso wɔn nneɛma nkyɛnse wɔn nua wɔn aduane ɛsoso saa nneɛma no saa wei mu aka ho bi ɛna mo nya fifty six percent Wɔn ka ho bi na munyaa 56 per cent. Regional Minister sɛ Member of Parliament no mu ho hwee, MCE no mu ho hwee, wɔno Regional Minister no mu ho hwee. Na Regional Minister deɛ na wonni mu ho hwee ɛwɔ Ramsar site no, nea woyɛ no, ɛhɔ yɛ state na yɛse flood a nsuo twi fa nnipa so wɔ nkran bebree nyinaa yɛ Ramsar site hɔ because hɔnom no yɛ land a yɛntwitwa mma nkorɔfoɔ. But deɛ ɛwɔ sɛ wohunu ne sɛ wokɔ hɔnom akɔbubu nkurɔfoɔ f- properties agu fam hɔ no, nkurɔfoɔ investment agu fam hɔ no, na nka woastarte oral operation. Na nka woastarte oral. Na woastarte abu no agu hɔ. Na woaka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ, so wahu oral. So woahu saa nsase wei sei? Ɛyɛ state dea o, former vice president, former government appointees, officials ɛna afom. Yɛabu wɔn adan nyinaa de agu. Enti sɛ wobu ne nyinaa de gu wie na akɔ Ramsar site na wokɔ akɔbu agu a, but wonim, sɛsɛ yi a mekasa yi, obi bɛtena hɔnom aka sɛ ɛyɛ process. Ɛhɔ no deɛ ɛyɛ process. System no ɛna yɛde yɛ adwuma. Hwɛ, Ramsar site nie. Hwɛ obi adwapade a yɛabu de agu fam. Mesi me hwɛ video bi papa papa bi mesi ɔsu sɛ yia na ɔtwa hwɛyɛ. Okay abusua wei ne nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ political highway no so ɛyɛ kyaama wɔn tumi ne lawyer a yɛfrɛ no Andy Apiakobi na yɛtee ne nka sɛ ɔde saa nsɛm no ɛto dwa no ɔnsubscribe yɛ a subscribe na hete on the notification bell sɛne bɛyɛ a any updates bi a ɛbɛ drop no wɔn nso wɔn nsa ɛbɛtumi aka meda mo ase.